ti dipedua bala uchu ba messenger menyadi kitai ayu tauka admin page Iban tauka ba WhatsApp ini empu. Terima kasih ngagai iya ti udah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai uchu. Tau diambi nyadi ke lalau tenggau singkang kaki bejalai laban dunya ukai semina dewan mensia enggau jelu. Tang antu mega. Turai bala uco udah disurek menyadi kita ayu baka selama bebuai ke leka jaku inyau pia mega sepia tina engkeman sebedau ia dikerenut ini pansut keruai kita kita uco. Leka jaku Iban ti dikena Ayul nyeruri genap bengkah turai bala uchu ti dipedua ba ruai kitai tu mega jaku Iban adap ke menua ulu uchu. Minta ampun enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita. Pengingat ti keterubah tu. Di pedua sena nyadi ke nama karung. Sena sauran sibu tang diau ba Bintulu laban ti nitih ke laki iya bekuli ba menua nya ucau. Kenu ko sena ucau pengingat ti ngenakut ke to diasai ke sena nyadi enda bangat lama tu tadai. Baka to cerita iya ucau ba taun dua ribu dua suba maya nya sena enggau laki iya bedau bisi anak. Nyadi seno sigi kediri-diri diau ba rumah lebuh maya laki iya gawa siang hari ucau. Belebuh meh laki seno gawa datai ke malam hari tang meh laun. Nyadi malam nya seno baka selama meh empai tinduk laban sigi. Bansa ti laun mejam ke mata seraya nganti laki iya ke pulai gawa. Udah ga ari malam nya ta bekilat aja tang mena ujan. Jam maya nya udah manggai pukul sepuluh malam. Sigi jam laki sena pulai gawa. Dinga sena munyi mutosikal laki iya paking ba mua rumah laban api udah telabuh padam ke sena ucau. Enda lama udah munyi laki iya paking ke muto. Sena meda pi bilik besai udah dihidup ke laki iya. Senang ga ati tudah sena uco. Udah laki iya tembu begare lalu deka mandi. Tang. Sebedau nya tadi, laki seno nyenguk tudah seno dulu, ti agi galik ba bilik pangking madah kediri udah datai lalu deka mandi dulu, ku laki iya uchau. Au. Udah mandi lalu makai lagi. Anang lama mandi, ku seno uchau madah ngagai laki iya. Ari majak bekilat gaya baka ti deka ujan. Empai ga bangat lama tudah laki sena ti udah berandau enggau sena nya tadai ucho. Enspe diri deka ke mi ga tudah sena ucho ngumba endar. Nama deh beguai meh tudah sena angkat ke mi laban sena enggau laki iya ti diau ba kuarters ladang semina jamban aja dalam rumah. Mandi ba luar din tunga ke belakang rumah laban tangki ai belakang din pia ku sena Uchau. Enti lebuh maya manduk lauk ari cheremin dapur ulih peda sena laki iya mandi dia Uchau. Pulai ngagai sena ti deka ke mik Uchau. Nyau mih tudah sena angkat ngelawa bilik jamban kin. Sebedau sena tama jamban, Laban ti, Puh betundi enggau pangan diri, limpang dulu ga seno nyenguk laki iya ke mandi. Ooh sano, jampat agi deh mandi. Lapa ga deh tembu ta majak dugau-dugau nginsap dia ngelama nya. Ku seno ucau. Nyadi laki seno tu tadi melakang ke seno ti ngangau ke iya ari cheremin dapur nya ucau. Tang meh. Laki sena enda malik ke mua ngagai sena enti ngelama tau. Sebedau mani sigi enda tau enda nginsap dulu laki sena nya ucau. Laki sena ti duduk melakang ke sena enda nyaut ucau. Enda nyaut kangau tudah sena. Laki iya didinga sena semina demuah aja Uchau. Enda ga sena kiruh enda ke laki iya ti benung nginsap ngelakang ke iya nya Uchau. Udah nya limpang tudah sena tu tadai deka tama jaman dijukka sena pintu jaman tang meh enda ulih agi bekunchi ari dalam. Nemu nya laki seno agi dalam jamban ucho. Nai. Iya lapa deh majak ngejo pintu nya. Aku to agi dalam benung bira. Pia ko tudah tuai laki seno nya ucho. Nai. Dek dalam nya pia.

Kemaya deh tama jamban. Meda deh tadi nyi ngena ga nginsap ba luar din, ku Senau Chau. Aku tu, baru udah nyenguk deh ba pangking sigi lalu tama jamban ka bira dulu. Pia ko laki Senau. nyaut tudah sena ri dalam jamban uco. Sena lalu nemu utai ti nyaut di jengua iya nya endang iya utai siti nya ti nyaru diri baka laki sena uco. Tuchi-tuchi baka laki iya. Pia ku sena uco. Nama agi deh sena lalu belanda pulai ke pangking bebungkur apus tubuh. Penakut tudah seno malam nya. Anang nanya ke agi Ucho. Umur aku tu idup baru ya meh aku meda utai nya nyaru diri nyadi apai tuai aku ini. Pia ku seno Ucho. Nyengala nyengenda tuchi-tuchi endang iya laki seno meh dipeda seno ari belakang Ucho. Nasib ke utai nyena malik ke mua iya, bisi dua hari tudah sena chelap angat ketegal diuti dipenyati utai nya uchu. Nyentuk ke diatu agi mih sena geli enti ngingat ke nya. Diatu nya enda diau ba rumah nya agi sena enggau laki iya uchu laban ti udah bisi anak nyau diau ba rumah baru meh. Au. Nya meh naka pengingat sena ti dipedua iya uco kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua baka ke lemai tu uco. Pengingat ti kedua tu dipedua libun nyadika nama karung. Utai tu nyadi ba libun enggau apai iya ba urung iya taun semilan puluhan pia uco. Libun rambau maya nya kira benung lanyau umur 14-15 taun kurang lebih pia muchau. Sida libun bisi kebun buah macham meh. Pun buah baka sida rian, lensat, sikup, rembai, dabai. Kebun sida limbun nya uchu umbas ia penyauh. Ari rumah panyain te ngena perau kira bisi sejam pia meh.

Besai japek kelia ukai kung baka ke diatu ucuk. Rembai is kayu udah dimulung sida apai libun dulu ari nya. Libun enda enggau sida apai iya laban ti agi sekula bemalam ba SMK Sedayan. Nurun meh seduai mapai iya urung iya jam enam pagi ari rumah. Ngerumban ari enggai ke ari tinggi embun lelak. Lichau pun buah. Aku ngumbai diri landik nah niki enda gini ungkup diri ulih ga ngai bula pia ku tudah libun ucau. Kira lalu jam tujuh pagi seduai mapai sangkai ke ba kerangan nanyak bukit mimit udah nya datai ba kebun laban kebun sida libun ti semak tebing ai. Mua ari ulu bisi ke kebun orang tai repa penapat nadai kala diundang orang ti bempu kebun nya ujo laban sida ti diau ba nengeri niki meseduai mapai ngelawa langkau sida libun ujo langkau sida libun sigi meruan laban ti meruan diundang belama. Indah baka rumah nya meh. Nadai utai ke nadai kereban penyimpan sampau pinggai kayu api ningi diri ba baruh langkau sida libun nya ucau. Udah libun ngengkah ke uyut iya, libun pen lalu nyikap diri ngelawa pun rembai. Kurang lebih mesai tung gis meh pun rembai nya ucau laban ti ditanam.

Nyurul ke uyut iya ke empat kali dinga libun. Bisi munyi orang nyang iya batuk tunga ke kebun orang sepiak entara ke sungai mit siti. Malik libun ngagai tunga orang ke batuk nya uchu. Munyi batuk orang nya indah munyi kitai mensia ti batuk nya meh kenu ke libun uchu. Enda lama udah nya, memunyi baru ga orang ti batuk nya tadi. Diperati ke Libun, nadai ga iya meda ayas orang laban kebun orang sepiak nya ti repa ucau. Engka bisi orang mansa bejalai nimbak. Pia ko sagam ati Libun ucau bejaku kediri dalam ati. Libun ngai kiruh agi. Majak mulung buah. Kira nyau deka penuh mai uyuk tudah libun. Dinga libun ketawa orang indu. Munyi ke ditichik. Serak tau enda berapa utai sepek tudah libun ucau. Nyau ngerenjang bulu tudah tuai. Lama diri libun ngenung sereta ginau-ginau ngiga penatai munyi ketawa orang indu nya tadi, uco. Engka orang indu mansai sungai mit baruh dia. Ko ati libun enggai bejako ke diri, merindang ati mejara ngica ke enda takut dini bisi orang bukai maya nya uco. Enti bisi orang nya bisi ke perau sida ba kerangan din maya nya kenu ko libun uco.

Tilik libun ga tudah apai ya ba baruh din. Peda libun apai ya ngilik kepala enda ngasuh tudah libun ngerarau utai. Apai libun mega bisi ninga sereta nzium bau lang nya uchu. Tembu ke dulu dan ya kelebat nya igat udah nya nurun meda legi. Pia ku apai libun uchu. Ninga apai munyi nya. Berumban meh tudah libun nyuluk rembai ba dan ti lebat kenu ko apai iya nya Uchauk. Iya meh benung libun ngait ke pating iya ke penudi. Dinga libun, ada ngelekai ke tawa orang indu ari kebun sepiak. Amat tebengal pening tudah libun ninga munyi ke tawa orang indu nya kenu ko libun Uchauk. Nyau tebelengka ga sengguau dipegai libun uco bai ti kesa ati. Nasit enda nutuk tudah pai ba baruh din. Nurun digat umbas nya pulai kelangkau dulu tua. Pia ku apai uco. Ninga apai munyi nya ada berumban tudah libun nurun. Nadai tentu nurun manah tudah libun maya nya ko kita uco. Merusut kediri aja meh tudah libun ke baruh kin. Udah iya terengkah ba tanah seduai mapai pen lalu belawa ngelawa langkau. Buah rembai ti ditiki tudah libun nya tadi uco semina ditugung kapai iya ba siti endua aja tisi pun rembai. Datai belangkau apai libun pen lalu nunu selukai. Tang meh ribut nyau muput tunga kile kin enda muput tunga kulu. Peda libun, apai pisit murus mua. Utai ti engkikik ketawa nya tadi uchu nyau majak ngansek semak sesemak. Munyi ke ba pun rembai tadi ko kita uco. Tudah limbun sigi nya udah gegetak aja maya nya uco laban sigi tebuyan. Apai libun lalu angkat ngiga lunga indai libun ti suah dikena iya beranyam ba dalam keban din. Lunga nya tadi lalu ditunu apai libun mata iya. Kayu pen lalu ditabak ke apai libun baru ga ngambi api mau gi.

Nyau enda berasai nya bek. Tubuh libun nyau getek-getek aja. Bendar tudah libun ngenat kediri ka kemi ka bira. Pia utai nya ketawa, pia ngeramek geregar langkau. Akai ini enda nemu deka nyerita utai asai nya kelia, pia ku tudah libun ucau. Tudah apai libun umbas iya meh penakut ucau. Pucat mua tudah pai libun maya nya. Enda kala libun meda pai baka nya. Apai libun sigi udah nepuk seterumbas napang nya ucau. Nyau kasih libun meda tudah pai ya. Enda lama udah nya, siu mada ngabo bau but bau kenas. Bau angat. Enda nemu madah agai. Senat seput tudah libun nyium utai nya ucau. Iya meh lunga ti ditunu apai libun nya nya udah mirah mansau china inang. Apai libun pen lalu nukang ke pintu langkau lalu nimbak ke senapang tunga ke langit. Sepengudah senapang meletup, Apai iya pun lalu nyengkau lungga ba tungkuk dapur lalu nurun ke baruh langkau lalu di ujak ke apai iya dalam tanah lungga nya tadi ucau. Baka ti di sakal, bau but nadai agi di sium libun. Burung pen ricah memunyi. Enti tadi ta senyeman dunya baka ti nadai utai nguan. Asai ke diau dalam tibang. Mupuk angat Pulai tua. Pegila ngambi buah rembai nya. Pia ko apai iya madah ke Limbun Ucho. Limbun nadai meh jako lalu angkat belanda ngelawa perau. Datai ba perau nadai mayuh jako seduai mapai. Start muto. Nyau meh ngebu kediri pulai. Tekenyit orang ba rumah meda seduai mapai pulai puang laban mayuh bala sida serumah ba jelatung nimba ai perau uco. Tanya sida nya tadi nadai disaut seduai mapai uco. Baka ke mansa Tunggul Kelindang aja meh seduai mansa orang ti betimba ke perau. Ba jelatung nya dia uchu bengap-bengap indai Libun. Ake seduai ini Libun meda Libun enggau apai iya datai puang. Nadai ribut nadai kudik, dinga Libun ake iya lalu bejaku ari ruai.

Jauh ka ngesah seduai mapai ti setengah mati rari kantu. Ngasuh nyau ditundi ake iya. Nyau begede ati tudah libun maya nya kenu ke tudah tuhai uchauk. Udah tembu ngintu diri muak ke lemai. Baru apai Libun nyeritaka sida sebilik maya sida Libun sebilik betunga makai. Nya meh aki Libun nusi. Utai nya sigi utai diinang orang bempu kebun nya suba tang meh utai nya lama enda diberi makai jeman udah. Aki Libun suah ditunik utai nya ujau. Di gagai antu ko ria nya suah meh ake libun ko iya Nusi Uchau. Nya aja meh pengingat libun ditundi utai maya ti ngembuah buah rembai ba kebun sida iya Uchau. Nya aja ari ini.